Te Tino Whakamuri kia Anga Whakamua A series dedicated to sharing stories from Te Tai Tokerau whānau about their own tupuna and kōrero tuku iho of Te Tai Tokerau. Āe, i a mātou i tamariki rā, āe, reira katoa ngā mate i a mātou haere i te kura nei. Aua wā rā hoki he native school a mātou. Mōhiti atu ana i ngā. I ngā marama nei, kua puta mai ngā nāhi nei, kua momo e ēnei i ngā tūmomo aha ki a koe, ngā ointment nei, hei panipani o ā mātou, o mātou hinengaro, o ā mātou tinana. Āe, wētahi, wētahi o kohoa, nā ko matemate katoa i a ia nā, TB, āe, TB, me te flu, tēnā pea, e raki ana tēnei kaumātua e ora tonu ana, tini o kohoa ko matemate. Ā, tino hoki ā, tini hoki ā rātou kua mate mai mēnā tūmomo mate, ā, ngā mate o tēnei ao, o tēnei wā i a ia, nā ngā mate pukupuku nē, e nā. Engari mōhio tātou nau i te, tētahi, ā, i au tamariki rā, tētahi o aku, ā, e, e, ā, tūhine tōku māmā. Nā, ko rātou hoki e tiaki ana i te, te, te kuia o te māmā. o o tana tane ne. Na tena kuia hoki e pene nga kuia nei mate kite you know mate uh nga mea o o o o o mua. Ana engari e aro atu ki tena kuia me me tino tukino kino i nga i nga i nga mokopuna ne ia tene kuia kuia nei na ka panga atu ki roto i te tahi whare hoi nora he he wahi whare no atu Hari horakau ana ana tūrū o Mei Rira, na, ko, ko tena kuia hoki ko Paruparunia nga te, nga ana poinga. Na te matenga o tena kuia, ko Rekoratu Mohi ko mate. A, te kitenga, ko, ko, ko Peni nga kui nei, ko Hoki Peni nga tamariki, ko Pena ke nei, Peni nga pipi nei. Nā, ko mea katoa ki ngā wheu, ngā ringa matakunga ka uku kaihau nei i te whakatikatika i tēnā, tēnā kuia. Nā, ka puta mai tōku tungāne, ā, ka hoki mai e, e, e haere nei i, i St. Stephen's tōu taimara, e, E mā te mahi te kura. Nā te hokinga mai te kāinga, te haere ngā atu ki te kite tā mātou, tā mātou kui e iria. E, me te mē e, e horokau ngā woku, woku, e nā woku kāsa nei hei hea nei te, te, te pā ki tēnā kuia. Nā ka mea tutuku, tuku tungāne, ho me e tatahi pounamu whisky māku, māku hinu ka hui, nā māku i whatiwhati ngā whēua nei. Nā, ka pērangia tōku tungāne, ka whatuwhera, ka tikaingia tēnā, tēnā tūpāpaku, nā, ka waihotia atu i roto i tēnei wāhi whare i muri atu i tā mā te, te kāinga o tuku, o tuku āntī konei. Nā, te kōrero i tō e taimara, tēnā kuia, i a ia takoto nei roto i tāna whare i muri atu i te tā rātou kāinga ana, ā, I reira tētahi tanihoa pea e ua taimara e whāriki ana i tēnei mea. Kore ngā tāngata hauhau atu ki roto ana. Nā hei taka tonu i konei hauora nei, kei hauora nei tonu ana. Nā tētahi tau ka hoki mai tuku tūnga nei, I Akarana, engari te taenga mai ki Kaitaiana, i, ko, ko haere mai kē te pahi, nē. Engari e pō ana. Tahi tuku, tuku tungāne ka, ka wake mai, ka hikoi mai i Kaitai ki konei ki te kao. Nā, o, tēnā pē, uh, tahi karaka pē i te, awa, i te ata, rua karaka i te ata, ka haere pāhi mai te, te urupā nei i, i, i Hauhara nei. Nā, mēnā ko tuku tukana, tuku tungāne, tana herenga mai ki te, te rōrī, herenga atu ki te urupane, cemetery road i konei. Ka kite te tene kui e noho nei te taha i te rōrī. Nā, nā tahi tuku tungāne ka tū mai, tahi ka pena mai ki a ia. Nā te herenga atu tuku tungāne ki reira, tahi ka mea te kuina, ka mea nei, ko te kakei kurungi tō pokohuhui, nā, ko te here, ko te, uh, ko te tari koe i ahau, taina atu ki te kāga, ne? Ari ka tama koe te tahi ngā puke, ka ki te koe e kāpura, e kāna i runga ngā puke. Nā here mai ia, te, te, te, te, te kāpura mutunga, ki, i runga i te, te kāge i matera ia. Nā, i tena pēa, lima, lima, uh, ono pēa, Ka karaka i te ata, ka tau mai ki tōku puke nei. Nā, te taenga atu ki reira, ka ngaro te kuia nei. Nā, ka hoki mai ki te kāinga i tōku ata nā, ana pēnā pea tōku, tōku rahi i tōku taimana. Nā, ka kōrero mai ki a mātou engari, ō, kua tino, ō, Pakaru kē te tinana o tuku tuakana, tungāne. Nā, koe tēnei tētahi o ngā kōrero i puta mai ai i taua taimara, ā, nā mate noa. I reira, nā, koe tēnei tētahi o ngā kōrero i tīmata te tuku tuakana, tuku tamaiti a Eroa te kōrero tēnei ki a koe. E, e tinana ngā kōrero i putaputa mai, ētahi o, o, o kua Matu kēkē i ngā kānara, nē? Ēnā, ēnā tangata hoki nō Ngāi Takoto. Nā, e mea ana ū kaumātua nei, e tētahi whare konei i Houora, i Houora, i Houora Harbour nei. Kei reira tētahi whare e tū ana i tōu taumare. haunted, ne? Nā, hara, hara, hara i te Māori, Māori mate nei, engari he, he, he pākehe mea i ai ano i reira. Nā tahi tēnā hore ka tū mai reira, o, tēnō ngā tau, i au tamariki tonu e tūpu ake au, ā, tēnā pea e tai tekau mā, ā, toru whā pēhoki tau, e tū tonu ana tau, tēnā hoa riri rā, hea noa noa ki, ki, ki Ākarana, e tū tonu ana tēnā hoa riri rā. Kei reira tonu ana ngā pae nei i tō te tau mara. Arī, me ana ngā kōrero o kua kaumā atu au, matua kēkē i tō te tau mara, ka hou atu koe i roto i te whare, i te pō, hone kua rongo koe i ngā katakata, i ngā rā tē kōrero ana i roto i te mea. Nā toku, toku matua kēkē hoki a Henare Kānara, he tangata kore mataku i te, kore mataku i a au. Ā, piki tangata. Nā, tahi tana, tana kōrero mea ni ia hou tiki reira te tahi pō e ū ana, tahi o ka hou tiki roto i te, te, te mea tana wāhi kai mana, ka rongo atu ēnei mei roto i te rūma, tahi ka parere atu ki a rātou pēnei, hia kai ana koutou haere mai te kai, ne, koe e katakata mai reira. Nā koina ngā, ngā kōrero putuputu i a mātou, i a mātou tamariki. Mōhio tia tonu e ngā, ngā kōrero me ngā, me ngā mate i, i puta mai, Tētahi o kua kaihana he he polio nei. A ia ia e tamariki tonu ana, koe tena te a taima tuatahi ka kitau tena me te nga ane nga bracelet mene, you know, with the, with the polio. Ai, ai. E duga, and ara tuki tena, tena, tena ta matu kai ana because e ka toinge e matu i te kura, You know, e ka toi e mātou o, you know, waewae kapokapo, ena, ena, mea katoa. Engari tena, tena, tena, tena tangata i put, i ware, engari ko Matekeia ana, tena pea e rua e toru tekau pea tau ka mate atu tena, tena, tena tangata i reira. Me etahi atu noki, I know they had, uh, what they called it, uh, not polio, ah, Te Atahi te ngā kōrero kore i mai, e? Ā, Tibi, ō, tini ana te tibi i koutou i tō i tēnei tami konei, e tō wāra. Ā, e mōhio tonu au kei wētai tama ka mate mate mātou, ka pā mai ēnā mate ka mātou, kua whāngaia mātou i te rongoa ko Harry, a te kūmara hou, you know, kūmara hou, te harakeke, tēnā ngā, ngā, ngā mea o te, o ngā kahi kātoa, mōhio koe ēnā i. Tango me nga roots ka paereira i te wai, ka inu i ena mea, ena, ena, ena tumomo rongo i whatu kia matou. Na toku mama i tena pe o rima tekau ma tolu ka mate toku mama i mate i te stroke. Ho, tena pe waine tonu ana. Tauri tekau pea, ka pā mai tēnā mate ki a ia. Nā te mea aroha atu ki, ki ua taimora, tini ana ngā tātou rongo i konei hei whakatikatika ēnā mate. Ari ka, ka kaha tēnā te, te, te mea o ngā Pākehā, mea o ā rātou rongoa i te ua taimora, nā, Ka, ka huri, ka huri ki reira, nā mate te tuku māmē tana, te, tena mate. E o mātou, ā, e o mātou ā, kaumātua, o mātou kuikuia, ko putaputa mai katoa ngā, ngā, ngā kōrero a rātou me pēhea te mahi, ngā rongoa, ū, mō ū taumara, nē. Ā, nā tētahi kōrero i puta mai i tētahi taima i haere atu ēnei Pākehā ki Kapa Wairua, te noho. Nā, tahi rātou ka, te, te, te, ngā Pākehā ka haere me tā rā, te, te wahine me tana tāne me tā rā, kōtiro, tahi ka haere ki roto i tēnei ngā, ngā, ngā caves i runga nā. Nā te hokinga atu ki, ki, ki Ākarana, i, Ka tā mai te mate nei ki tēnei kōtiro, ne? Ari kore ki te aha te mate, kore ki te aha te mate. Nā, titiro ngā taka mea te, te, te, te ratau tau te mora, ia koutou. Tā ka mea atu i, i kapo wairua mātou e horerei ana. Tā ka mea atu i heare koutou ke hea, nā ka mea atu, heare mate. Nā, i hou, hou rātou ki te, te, te, te mea nei, Tahi tētahi o ngā wāhi me o ngā ngā pēpi ka hopu nā te tēnei wāhi kōtira, tae ka kuhu nei, tae ka muri ki tana kāinga nei, tae ka panga ki roto i te laro i tana moenga. Nā te, te moenga o rātou, ka tirongi ata i reira taua, taua mea nei, te, te wheiua nei, i raro tama, takahokia rā, tā rātou ki, Ki Mangapiko, nā, ka, ka pai, pai mai te, te, te kōtiro nei. Uh, ua taumaruku mā te tini o mātou te kāngata ka huri e, e, e, he Karaitiana nei. Nā, e mōi anō ki koe, tini o mātou māre i te kai nei, hore ko mātou ngā poupou, ngā mēu taumura. Uh, te kōrero hoki, Te haerenga mai o rātou nei konei ka tāpū ēnā, ēnā mea ā, pangapanga atu ngā, ngā, ngā poupou nei me ēnā ā, me i, i roto i a mātou marae. Ia nei kua hukihuki haere mai, nē? Ā, engari tini ana mātou i taua taimura, ngā karakia, ngā karakia o ngā kaumātua nei, tino hounu, engari horo ko mātou, mātou i a mātou tamariki tino mōhio ana e aha ana rātou, nē. Koinā me noho mātou i reira, mātou kei ngā roto i ngā marae e tō tau marau, i ēnei rā, ka hoki tātou i roto i ngā marae, hei ona e omo moa ana ngā tamariki e kōrero ana ngā tāngata i a mātou i te kao nei, me te hāpua nei, E hoina te mātou, kore mātou e tukuna ka iwi tū i roto i te marae. Titiro whakamuri kia anga whakamua, learning from the events of the past for the oranga o Te Taitokerau.